Jo, Mike Krack, wéi d'Zäiten änneren, Virun 12 Méint war et wierklech e katastrophale Saisonstart fir Aston Martin, bei den éischten dräi Coursse keng Punkte kritt, elo direkt op de Podium gefuer, mat engem blesséierte Lance Stroll esouguer direkt duebel Punkte kritt, 23 där Punkten, ech hunn nogezielt, d'lescht Saison hutt Der 14 Coursse gebraucht fir op dee selwechte Score ze kommen. Ech mengen, ech brauch Iech net ze froen, ob Der den zefriddenste Lëtzebuerger Teamchef op dëser Welt sidd. Wéi hutt Dir dee Bahrain-Weekend erlieft? Ja, esou vill Lëtzebuerger Teamcheffe ginn et net an der Formel 1, also dowéinst ass et och ëmmer relativ einfach ze soen. Nee, also mir, mir hunn iwwer de Wanter an och d'lescht Joer, mat deem wat mer geléiert hunn vun dem, vum AMR 22, eis relativ, relativ aggressiv Ziler gesat. A waren am Ufank selwer iwwerrascht, dass mer se esou schnell och erreecht hunn, also esou gutt erreecht hunn. An dowéinst ware mer relativ, relativ, jo, also mir hunn jo eigentlech un eis gegleeft, dass dat do, dass mer géifen e Schrëtt no vir maachen. Dat war awer ëmmer d'Zil, e Schrëtt no vir ze maachen. Et war elo net esou, dass mer gesot hunn, mir mussen dat nächst Joer onbedéngt do an do landen, sondern einfach e substantielle Schrëtt maachen. Wéi mer do an den Test gaange sinn, war dat natierlech scho mol eng éischt Indikatioun, dass et net sou schlecht wier. Mee um Test weess de natierlech ni, wee fiert mat wéi enge Pneuen, wann, mat wéi engem Heckflügel, mat wéi engem Motormode an esou weider. Also Pirelli hat alle fënnef Compounten do, DRS, On-Off, verschidde Motormode. Bensinnschargen, also dat ass, gëtt esou eng grouss Matrice vu vu Méiglechkeeten, datt een ni genau weess, ween huet wat gemeet. An et war natierlech gutt, datt mer elo do an am Bahrain och e bësse Confirmatioun kritt haten am um um Weekend vun der Course, wou da jiddwereen ähnlech ënnerwee war, datt mer do natierlech e bësse méi vir dobäi hu si wéi d'lescht Joer. Gëtt et ee präzise Moment, wou Der geduecht hutt, dëst Joer kinnt et klappen, de Knuet kinnt platzen?
Jo warscheinlech nom leschten Dag vum Test, wou mer eis Race Runne gemeet hunn. Do war näischt getrickt drun, déi waren einfach éierlech an transparent. Dat ass natierlech och esou, et war natierlech och bei deene beschtméigleche Bedingungen.

An den Interviewen direkt no der Course bei de Kolleegen huet der gesot, hie wier virun allem houfreg op Är Ekipp, duerch den Teamwork bei Aston Martin gelueft. Ech muss soen, jiddwereen, deen sech fir Formel 1 interesséiert, weess, datt ähnlech wéi am Fussball, et brauch een effektiv eng eng gutt Ekipp. Et geet net duer mat verschiddenen eenzelne gudde Spiller. D'Ekipp muss harmonéieren, et muss een als Ekipp an och an der Breet gutt opgestallt sinn. Si elo hei ënnert eis. Wéi giff der dann awer vläit d'Leeschtung vum Trainer, vum Teamchef Mike Krack an deem Ganzen do aschätzen? Wéi een Effet hutt Dir? Oh, dat ass ëmmer esou schwéier, sech selwer anzeschätzen. Also ech gesi mech einfach als een Element vun deem Ganzen. Ech si frou oder ech muss si wierklech privilegéiert, datt ech do, datt ech do kann een Deel dovunner sinn an déi do Aufgab hunn. An et ass einfach wichteg, fir do, ech denken, datt, datt muss een, muss ee sech bewosst sinn, dass dat Ganzt nëmme geet, wann all, wann all, wann all Glidd vun der Ketten do mat funktionéiert. An dat geet nëmmen iwwer, iwwer mënschlech Kontakt, iwwer transparent Kommunikatioun, iwwer éierlech Kommunikatioun, authentesch Kommunikatioun. Awer dann och, wa muss eng Entscheedung getraff ginn, se ze treffen, wann ee se begrënnt. richteg begrënnt, dann dann zitt do jiddferee mat an ech ech menge schonn, also mir hunn wierklech e gudden Team Spirit an do kënne mer alleguer drop stolz sinn, net nëmmen ech, mee alleguerten déi déi wou do an deem an deem Team sinn. Jiddferee ka wierklech stolz sinn op dat wat en iwwert de Wanter geleescht huet, egal a wéi enger Fonctioun. En aneren Numm, deen dacks genannt gëtt, och vun anere Journalisten, ass dee vum Dan Fellows, dee jo vu Red Bull bei Aston Martin eriwwer gewiesselt ass. Ass heen de Schlësselfacteur, wann der ee misst erauspicken?
Nee, de Schlësselfacteur ass d'Team. Den Dan ass ee vun, also och een Deel vun deem Ganzen, esou wéi ech och ee sinn oder wéi anerer och ee sinn. An mir kéinten elo, mir kéinten elo eng ganz Lëscht vun, vun Nimm nennen, déi, wou wierklech, wou wierklech, wierklech wichteg, wichteg Leit si fir déi richteg Entscheedungen ze treffen. Den Dan ass responsabel fir d'Technik, dowéinst gëtt säin Numm och genannt an et ass och, et ass och an der Rei esou an et ass och, et ass och richteg. Mee ech denken, et ass falsch fir elo iergendeen do erauszepicken oder iergendeen ervirzehiewen, An den Dan wär deen éischten, deen dat och net géif wëllen. Also vun dohier si mir sinn do, mir sinn do relativ homogen ënnerwee op Aenhéicht, egal a wéi enger Situatioun. An ech mengen, dat ass eng vun eise Stäerkten. Wou huet déi Ekipp dann déi gréisste Fortschrëtter gemaach? Ech hunn dacks gelies, et wier de relativ niddrege Pneueverschläiss, deen déi gréisste Qualitéit vum AMR 23 wier. Ass et just de Pneueverschläiss oder ginn et och nach aner Beräicher? Jo, dat sinn, sinn natierlech, sinn ëmmer déi selwecht, sinn ëmmer déi selwecht Beräicher, wou ee probéiert ze schaffen. Dat dat éischt ass natierlech ëmmer, wéi funktionéieren d'Pneuen, wéi kritt een d'Pneuen ze funktionéieren? An ee vun de Schlëssel, Schlësselelementer dofir ass ëmmer Aerodynamik. Et geet näischt doriwwer, also een Auto mat enger schlechter Aerodynamik fiert net ënner, ënner déi éischt dräi Hänn am Formel 1. Dat ass natierlech ee vun deene wichtege Performance-Faktoren. Ech mengen och, wat wichteg ass dëst Joer mat den, mat den, lescht Joer hate mer déi nei Reegele wéi se komm sinn, do ware vill Autoen och iwwergewiichteg. Ech denken dat huet elo jiddwereen am Grëff méi oder wéineger. An dann ass eng wichteg Saach déi d'Konstanz vun der Balance, d'Konstanz vum Fahrverhalten iwwer, iwwer vill, vill Ronnen. Wéi eng Achs gëtt als éischt no, wéi homogen ass, ass d'Plattform, wéi konstant ass d'Plattform, fir datt de Fuerer Vertrauen an, an den Auto kritt. An ech denken do ass äis e gudde Schrëtt no vir gelongen, dass dass de de Fuerer einfach vill méi Vertrauen an den Auto huet an dass den Auto genau dat mécht, wat en och erwaart. An da kanns de natierlech och verschidde Weeër fuere wéi s de de Pneuen um Liewen häls, wéi s de se waarm fiers, wéi s de se wéi s de se erunhëls am High Speed, am Low Speed an esou weider. An ech denken, dass mer dass äis do e e gudde Kompromëss gelongen ass, all déi Schwächte vun dem vun dem Virgängerauto e bëssen erauszehuelen. Mee et ass elo net eegent een Element, wou mer soen, do si mer elo massiv besser, mee et sinn einfach eng ganz Rei un Optiméierungen, déi wou gegraff hunn. De Risiko ass natierlech do, dass dat do vläicht just en Effet Bahrain war. Wéi zouversiichtlech sidd Der, dass et och op anere Circuiten vir matfuere kënnt? Also ich, ich, das ist ganz richtig. Ähm, also Bahrain ist schon speziell. Äh, Bahrain ist eng Piste, die wo immens rau ist. Das ist die, die rauste Belacht aus der ganzer, aus der ganzer Saison. Ähm, an et ass eng, eng Piste, wo haaptsächlech déi hënnescht Achs äh, héich beusprocht gëtt. An et sinn net vill Highspeed äh, Sektiounen dran. Ähm, Jeddah ass eigentlech genau de Contraire. Dat ass ganz, ganz äh, glat, jo d'Surface ass glat, d'Kéiere sinn haaptsächlech high speed an déi Achs déi limitéieren dat ass warscheinlech déi viischt. Also dat heescht dat ass am Fong e bëssen esou de Contraire vun deem wat mer wat mer elo gesinn hunn an der Melbourne ass enker esou e bëssen eppes dozwëschent. Also ech denken no deenen éischten dräi Coursse gesi mer wou mer wierklech sinn. Ech mengen no Bahrain war natierlech war natierlech eng eng eng gutt Saach mee mer mussen och net ufänke mat dreemen. wann de Charles net ausfällt, dann si mer scho mol net um Podium, dann ass d'Euphorie schonn eng aner. An ech denken, et muss ee muss ee schonn schonn schonn oppassen, do net einfach net ofzehiewen, well da lant ee meeschtens och zimlech haart. Ech denke wichteg ass d'Confirmatioun, dass mer e Schrëtt no vir maachen. An wou dat dann am Endeffekt, wat dat zu wat dat am Endeffekt féiert, dat muss mer da gesinn. Mee et ass net esou, dass mer elo dass mir elo vu vu vu Victoiren oder Championnater dreemen am Moment. Mir hunn nach net iwwert de Fernando Alonso geschwat. Dee gëllt jo als schwierege Charakter, virun allem wann et net esou leeft, wéi ee sech dat virstellt. Am Moment fillt en sech extrem wuel bei Iech. Ech hunn och den Androck, datt en et fäerdeg bréngt, d'Ekipp unzedreiwen. Wat ass säi Geheimrezept? Firwat huet en esou déi, firwat straalt en déi Motivatioun aus? Dat ass eng, dat ass, dat ass eng gutt Fro. Virun allem ass et eng authentesch Persoun, eng authentesch a éierlech Persoun. An ech denken, wa, soulaang wéi een, wéi een dat och an deem, an deemselwechte Mooss zréckspillt, funktionéiert och déi Relatioun, och wann, och wann d'Resultater vläicht méi schwiereg sinn. Mee ech denken, et ass onheemlech wichteg, dass, dass mer do, dass mer hien do integréieren als, och alt erëm als en Deel vum Team. An hie gesäit sech selwer och esou. Jo, hie wëllt sech do, hie wëllt sech do integréieren. Mee wat en natierlech huet, en huet eng onheemlech Motivatioun, e wansinnege Speed. An d'Kombinatioun vun deenen zwee, plus en dreift all Mënsch un, freet iwwerall, wou kënne mer dat maachen, wou kënne mer dat maachen, huet och Ideeë, bréngt Ideeën eran. Also dat ass schonn, dat ass schonn Wansinn, wéi, wéi, wéi en eis undreift, deen, deen, deen Honger, deen e matbréngt, fir, fir, fir, fir virbäizefueren oder fir eis och als Team no vir ze bréngen. Also dat ass schonn, Jo, ech hunn et scho e puer mol gesot, dat ass wierklech wow, muss ee soen. Also dat ass, hätt ech esou net erwaart. Wiederem dann no der Course erkläert, dass et grad säin Teamkolleeg, de Fils vum Chef war, deen en an der drëtte Kéier touchéiert huet. Jo, dat war natierlech eng schwiereg Situatioun. Also dat war eng Situatioun, déi natierlech keen, keen, kee wëll hunn an, mee dat si Situatiounen, déi, déi passéiere kënnen. Also dat war elo net iergendwéi en, ee Manöver oder iergend e Fight zwëschent deenen zwee. Den Fernando huet sech probéiert den Hamilton zerecht ze leeën fir déi nächst Sektioun. Dowéint ass e bësse méi wäit eraus gefuer an huet en erageschnidde fir méi eng enk Linn ze kréien. Gläichzäiteg huet de Lance probéiert um leschte Stëppel den George auszebremsen an jo dono haten se da kuerz Kontakt an also dat war onglécklech mee Gott sei Dank sinn d'Autoe robust. Mir hunn dat opgekläert dono. do war, ass et och kee béis Blutt ginn. An dat, dat sinn awer Saachen, déi passéiere kënnen an der éischter, an der éischter Ronn vun enger Course. An ech sinn och sécher, dass dat och nach eng Kéier passéiere wäert, well wann, wann, wann deng zwee Autoe esou wäit no vir fueren an, an d'Geraiwers an der éischter Ronn ass nun emol einfach esou, do fléien heiansdo Stécker ewech. Also dat, dat däerf een och net iwwerbewäerten. Also dat ass meeschtens och net esou, dass ee géint deen aneren oder ee probéiert deen aneren erauszehuelen. Dat hu mir jo gesinn, an dësem Fall war et wierklech eng onglécklech Situatioun, An dat war och elo kee grousst, kee grousst Drama. Gott sei Dank huet dat Moto, wéi gesot, d'Autoe gehalen a mir konnten dann déi zwee weider bréngen. Wat ass elo weider am Moment? D'Freed iwwert Äre wierklech exzellente Saisonstart oder d'Suergen iwwert d'Avance, d'Dominanz vu Red Bull? Ech hu gekuckt, de Max Verstappen hat an der Moyenne pro Tour sechs Zéngtel Avance, iwwer sechs Zéngtel Avance op de Fernando Alonso. Dat ass enorm. Jo, mä wéi gesot, mir musse realistesch sinn. Also et ass, et stëmmt, datt Red Bull wäit fort ass. Red Bull fäert a senger eegener Liga, dat, dat ass einfach esou. An do, do muss mer natierlech kucken, datt mer, datt mer do Fortschrëtter maachen. Op där aner Säit, mir, mir sinn elo net déi, déi no, déi andauernd no deenen anere kucken. Mir kucken elo net, wat mécht Ferrari, wat mécht Mercedes. Mir konzentréieren eis op eis. Mat deem Rezept si mer relativ gutt gefuer elo iwwer déi lescht 12 Méint. Déi éischt Méint ware wierklech schwiereg. Jo, mir haten, mir waren déi lescht am Championnat no dräi Courssen, Dir hutt et virdru gesot. A mir hunn eis do erausmanövréiert, och erëm mat Teamwork, mat haarder, haarder Aarbecht. An esou, esou wei, wei hu mer eigentlech zesumme beschloss, dass mer och esou weidermaachen. Well et bréngt och näischt, fir elo andauernd op Red Bull ze kucken oder andauernd ze soen, mir sinn esou an esou vill wäit ewech an esou weider, sondern dat ass gutt, fir sech ze moossen, fir ze wëssen, wou ee steet, jo, wann ee sech vergläicht mat Red Bull. mee et ass awer falsch fir elo andauernd ze kucken, wat maachen déi, fueren déi elo méi liicht, fueren déi méi schwéier an esou weider. Mir konzentréieren eis op eis an éierlech gesot hu mer dann och genuch ze dinn.
Mee wann den George Russell seet, datt hee mengt, datt Red Bull dës Saison all Course géif gewannen, da kréien ech e bëssen Angscht, datt mer hei op rtl net onbedéngt déi spannendst Saison iwwerdroe wäerten. Kënnt Dir mir an eisen Zuschauer vläicht do e bësse méi Courage man?
Do fënnt ech net genuch, ech weess net wou Red Bull steet, éierlech gesot. Ech weess net wéi hir Pläng sinn an esou weider, dowéinst ass et fir mech schwéier dat ze soen. Also wat ech ka garantéieren ass, datt mir alles ginn op all Grand Prix an op all Session probéiere mer eise Maximum ze maachen an dass mer eis Positioun, déi mer elo am Bahrain haten, hale kënnen. Mir wëssen awer och, dass dat net realistesch ass, dass mer, mir hunn och eng laang, eng laang Entwécklungscourse virun eis, nach 22 Coursse, wou, wou mer géint grouss Strukture musse probéieren eis ze behaupten. An et wär elo och vermessen ze, ze gleewen, dass mer do kënnen andauernd mat enger Ecurie wéi Ferrari oder Mercedes mathalen, déi einfach eng aner Infrastruktur hunn, déi eng aner Personalstäerkt hunn. Also do, do muss ee scho realistesch sinn. An dowéinst kann, kann duerchaus sinn, dass mer och hannert déi zwee iergendwann iergendwann zeréckfalen. A mir gesinn dat awer als, wéi soll ech soen, mir, mir gesinn dat Ganzt jo och e bisse méi mëttelfristeg oder laangfristeg, wou mer gesot hunn, mir musse probéieren, datt mer Joer zu Joer Fortschrëtter maachen. An et wäert sech elo weisen, och, och déi nächst Courssen, ob dat elo e Bahrain-Effekt war, datt mer vläicht guer net esou staark si wéi et elo do ausgesäit, ausgesinn huet, jo, datt mer vläicht, éischter hannert deenen aner zwee oder als véiert Kraaft sinn oder esou oder vläicht esouguer nach nach wäit méi erof. Also do muss ee schonn schonn oppassen, datt een do net ufänkt ofzehiewen ze vill séier. Dir hutt gesot, Dir kuckt virun allem no Iech. Als leschte Fro wëll ech awer dach eng Kéier iwwert déi aner Ecurië schwätzen. Mercedes, Ferrari hunn hu Problemer. Huet Iech dat vläicht dann awer iwwerrascht, datt Maranello an Brackley net esou gutt an d'Saison gestart sinn?
Jo, iwwerraschend ass et schonn, dass elo zum Beispill eis e grouse Schrëtt gelongen ass an esou Ecurien mat esou Strukturen net, dat ass schwéier, schwéier ze verstoen. Mee och do ass et esou, also et steet mir do och net zou, do iergendwelch Kommentaren ze maachen, firwat dat esou ass oder wat do kéint dohannert stiechen, well et weess een einfach net, wat, wat do passéiert. Ech denken, et ass wichteg, dass ee seng Konkurrenz respektéiert. an vläicht och kuckt, fir dat ze analyséieren an ze verstoen. Mee ech hunn et virdu gesot, Mir hunn net vill Zäit, fir wierklech ze kucken, wat maachen déi aner. Et ass natierlech schéin, wann deenen méi e klenge Schrëtt geléngt wéi eis. Mee wéi gesot, also ech si schonn iwwerzeegt, datt esou ee Kiroye mat deem Potenzial, datt déi och bal erëm do wäerte sinn. Mike Grag, villmools Merci fir dëst Gespréich. Jo, kee Problem.
Da bis déi nächste Kéier.